Entrevistanan sa bin den estudio. Ta bèldat. Bi, ken no tin den kas? Sin e muchanan di Bacon Horse. Caribbean Bakery Supplies. Yes, in the building. Bon dia, bon dia, bon siman. With some, Dia, bon some dia, bon siman.

que men dus um, nos tin machina di coffee que men nos tin eh, grandioso vending mm -hmm. pa eh, snacks nan y tambe nos tin een machine chiquito nan tambe kuta pa office que men se nan tambe ta hopi recommend tambe hoy dia So hoy dia un esa oficina nan ta trago stress entonces nan mester po coffee claro. Usted é só com sonho. Tambe, tambe. Tá lá, tá oficina, não? Claro. Pero ieder geval nos na cuminsa cu e vending, e vending cu nos tinende cu tin ocho sabor riba djele, antogra cu e men dos bo por haye cu tur e cuatro productonan cu nos tin cu ta e chocolati, okay. y tambe e leche, y tambe e coffee, que men dos, y tambe e French vanilla, e hopi conoci como French vanilla, tambe ta hoort erbij. Que men de setan de productonan cu nos tin pa e vending. Anto a basis di e officenan e mashinnan chikitonan ku nos tin ke men esei ta gewoon ku bo bisa ku e no tin muchu optionnan. Ke men dos solo solamente black coffee i cappuccino pasobra nos tin un tambe ku bo por usa si pero bo tin ku usa un container di cooling anto bo ta kumbra bo lechi apart anto e ora bo por traha bo kofi. I tambe nos tin e expresonan tambe pa e restaurantnan tambe ke men dos nos tin e expreso grandinan ku tin un piston i dos piston. Anto kiko ta grei ti e mashin ei ku nan ta mashin ku e baristanan ta gusta masha hopi pasobra nan pasa hopi con esa em, hopi kokonan ke men traha ku nan'e achi kuné. I e ta un mashin ku nos ta yama el ku e ta kima kofi. E ta kima e kofi riba un ochenta i sinku grado ke men dus botá un zuivere kofi pa pa bo restaurant. Een heerlijke koffie. Un heerlijke koffie, ja zegt ze tegenwoordig. Anto ya, e ora esenan ta e produktonan ku nos tin aktualmente i tambe ku nos tin e Dikèfnan tambe, Dikèf kòfi, anto e Dikèf bounanan tambe. I nos tin e Royal tambe, Royal Snelfilter, ku e mendense tambe nan ta usa e hopi tambe, ku bo ta tin ke bo mester sa den un koe filter sin ku e ta filtr'e. I tambe nos tin e famoso Modrian. Wat is dat? E aceite un coffee hopi sterki. Okay. Ke men aceite un modrian ku wow, ta awor ke ta hopi recommend pa café café restaurant tan bastan. Ah, okay. Ja, men. Dus um, ese na nos tin awor ki. Mensen, Beukenhorst, I tambe nos tin nos suikersteekjes nan, tambe nos tin nos bamboesteekjes nan tambe. Y tambe nos tin nos melk cupnan tambe, cu mensanan tambe ta actualmente, y copi tambe di diverse lijnen, y tambe e schotelnan tambe cu bo mester. Cu men laga nos sa. Eigenlijk anos ta tuco cu nos tin nos por yuda bo den bo restaurant cu nere. Esey ta nos tarea cu nos tin cu haci anto. So you already know. Yeah, I'm ready to that. Anto, ja, e ora mi ta bai sigi ku mi kolega kinana, mi kolega tresi yin Sí, ma artikulo wak- kinana. aha, Rico, yen aha, ko yung, aha. ja, men, This- ami- this paso- tis the season. Sí, pero so, Juist. a, a mi ta primer, a mi ta party coffee, e ta mas tanto di store, anto mi tambe ke es algo. Wawa ki yo tin den Ki tienda. dekona ki? Eh, Sí. Bon dia, bon dia, bon siman. Mi nomber ta Willem Severina, mi ta soro pe sales di Caribbean Bakery. Ma jinx bin kun par di kos di hunga. Mene temporada. jis un par. Jis un par. Ta mucho, mi bo bin ku entera shop, sino Pa temporada di Sinterklaas ta biniendo aki na nan, nos tin por ehempel cookie cutters. Wow. Ma, anto nos no tin e cutter pe forma so, pero nos tin e print tambe. Mm. Tanto bal bo tin e cutter di, por ehempel, di e pampuna, anto bo mes bo sinta pinta e liñanan. You making life a bit easier. Juist, Yeah. nos ta si, nos sa tin basta hende floho, anto nos ta si e mas Fácil pa tur hende. Ja? Nos, nos tin tur cos, nos tin pa Sinterklaas, nos tin pa Christmas ta biniendo. Mm -hmm. Anto lo que mi que pone énfasis riba je, es aquí, un serenchi. Oh, was that? Kike ta. Mm -hmm. um, awendia, of pa Pasco, nos te gusta nos ham di Pasco. Mm. Pero tin ora bota bai nan hende nan casa, mi madrina di mi yunan, uh -huh. eta, eta cushina, eta cushina masha bon. Oh, she don't do it good. Su funchi ta seku se. Jesus. Anda. Musta sina. Dami sa kweta. Su funchi ta seku seku lot. Kya kom na region se ta? Wow. Ja, ta verdad. Okay. E yuna lanta di chikitu komele ke nan ta nye bon kosa nan pur pur ba mio. They the the real one. Bene ham di Pasco, pa bola ke ke ta juicy, kosa bo ta trabo juice di pineapple juice, suku, mustard. Bo ta usa e syringe kinanan, bo ta yena bo ta inyecta e ham kune. Wow. Anto asina e ham ta keda juicy juicy parti paden tambe. Oh hela. Wak tur e tips na kike kon aki bo ta serka nos. Ja. Anto pa bo kumina no keda mene madrina di mi uno. Ay ay seko seko. Seko seko. Wa. Nos tin tur kos, pasa bishita nos na Schotlandstraat, nos tin ariña, nos tin cookie cutter, nos tin verpakking, e temporada di pan di hamon ta na kaminda, nos tin e sako pa bo hinka e pan di hamon den dje, nos tin e kap pa bo hinka e pan di hamon den dje. Nos tin Oldie Bollen Mix, nos tin Donut Mix, nos tin de todo. Djis pasa bishita nos na Schotlandstraat en tot nos ta yuda bo. Sí, pasobra dja esaki ta e temporada unda bo ta kuminsá haya bishita, familia ta bin Aruba. Korekto. Temporada ku bo mester kushiná. Aha, ku mester tin algu smak na kas. Bo mester tin algu smak. Bo mester tin algu di smak. Cookies, Oldie Bollen. Anda, ya ku no sin manera bo sa e ta sales di Caribbean Bakery Supply, pero he is also a good.

y parte di lo que ta ahí bira reposteria tambe nos por haya tur cos. Sí, di pastry, di pastry tambe nos tin, por ejemplo, buttercream, nos tin e cla caba cu bo ta djis cumprela na pochi, cu bo ke dun'e un color, nos tin e colorante pa bo yinga den dje, nos tin mene e spuitzak, na Hulandes nos yama nan spuitzak, disposable, nos tin tamaño chikito, tamaño grandi. Bo sa cu nos ta djame na español? Sa cu di spuite? No. Manga. Manga? Manga. Manga. Na papiamento yama. Speitsag, mi no kono holandés. Holandés ta speitsag. Manga. Manga, manga. Now you know. Nos a guarda se. Nos a guarda te ora mi abuela ta keda kla pa bringa. Pa e manga? Si, pa nos somos cinco nietos, no? Tur cinco nietos ta para einan, wachao. Kien ta bai ku e manga? Bashin.

E ta tiki limpi kamer. Ski. Leuk tempo, leuk tempo. Sí, back in Pero time. special den temporada di Pascu na crea mester ta leuk pa bo cushina hunto den famia. Yep, Anto bo ta crea correct. memo- memories, no? Totally. Sí, y esei mi ta kere boso ta forma parte di dje, di crea memory, pasobra medida cu boso ta bende tur e productonan aki, unda bo bo traha bolo, pan di hamon, ah, bo ta haya hasta e tulnan correcto cu bo mester, pasobra awoki bo ta mustra mi esei. Aha. Anos ata hunga- usa hering hawon.

Si, si, si. Pero esaki no ta bai usa e riba hende. No. Bueno, ya. Wou, e mi wou lèf la. No, esaki. Se wou ta leuk. No, esaki, pero loke pa bisa bèrdat, ami ta usa e pa ham. Mi no gusta horna kala kuna. Pero ku bo ta horna bo kala kuna, bo ta horna bo galiña, tambe bo por usa el. E ta keda juicy juicy. Tur hende mester avoid di keda seku manera funchi di madrina. Avoid e kosa. Ah. Koe keda forever, madrina taba ne asi ta como nan kibanda, ya mi sa ken no taba koe ma funchi seco seco sin mi casa. Pero entre otro, eh, resto di temporada no ta uh, Navidad no por si haya diferente konan kubo bosa as usual de dia regular. Correcto. Henter aña nos tin cada un thema, que men cada un, un periodo, nos ta bin cu producto nan special pe periodo y nanan, pero gewoon full aña nos tin ariña, nos tin suku, nos tin nootjes, Manera por ehempel kashupete, walnuts, almendra. Nos ta bende pa kilo plus pa bulto. Ke nos tin kos pa henter aña largu anto spesial pa e temporada di Paskua nos tin verpakking plus artefaktonan pero tambe e ingredientenan nos tin pa bo traha bo produktonan no. Alright. Here we go mensen dja boso kaba si awa ta un kompania ku ba kabi halvi i ainda bo no tin bo mashin di kofi. Check di biaha unda nan por nan por tuma contact cu boso? Nan por message nos na 592-4852, anto esey ta nos algemene nummer. Bo por hasta WhatsApp cu nos, kende mene si bo no tin bel minuten, Ja. No ta subi problema. wifi, no ta problema. Subi wifi, manda nos un app, anto nos ta responder bo di todo di nan. E parti coffee, e parti green neck, plus e parti di em nos shop. Si di biaha bo ta haya y bo ta check bo machine di coffee pa bo haya bo Bacon House. Den den oficina o unda cu ta cu bo mester di dje pa bo duna un atencion na bo hendenan cu ta bishita bo. Y Correcto. si awa ta un hende cu ta gusta reposteria o el resto di loke ta bira mas producto pa pa cas mane ariña, suco, tur e cona ey na cantidad un poco mas grandi bo mester di dje na Caribbean Bakery Supply bo por haya esey probecha awoki. Pasobra e temporada, e season di Navidad ta yegando i ta algu ku ta wòrdu usá basta, basta, basta frekuente na kas. Korekto. Nos tin kantidat di kilo tambe. Ke men no ta kantidat grandi so nos ta bende, nos ta bende basta produkto na kilo mes tambe, speshal pa e amanan di kas ku no ta traha hopi kos na bulto. E ora tur dos bo tin. Si bo tin pa kantida, si bo tin binti nieto, einan bo por bai. Si bo tin un mes, tambe bo ta bai. I si bo ta madrina ku ta traha funchi seko seko, tambe bo ta bai asina nan. Pasa nan. Nos ta dun'é tips pa su funchi ku e ta mas moist. Korektamente. Bo ta puntra di biahe kon kon basta konan bo puntra e paso si e sa kushiná e sa. Si si si pasa nos ta duna bo tips riba tereno di kushina, di pastry, di kofi. Kofi. Mende e algu leuk di kòfi, mende por ehèmpel kòfibonen. Tur hende ta yama e bonchi di kòfi, pero eigentlik no ta un bonchi e ta. Ta un simia e ta. Komo ke parse un bonchi, nos a keda yam'é pa semper kòfibonen, pero no ta un bonchi e ta ato. Ta simia di un fruta. Bom. Der you go Menson. Tremendo Menson, guys masha danki pa tei awe mainta serka nos, nos ta spera wak boso next biaha por ta o boso ta pasa aki banda o nos ta pasa ya banda tambe. Tambe por. Ta ami nos por pasa ya banda? Sí, nos tin algo planeá, pero no ta confirmá ainda, ami cu Willem kinan. Pero si e bai dor, lo nos worde, nos ta bai invitá un di bosnan of boso tur bini, anto pa ta parti di djele y por haci un video tambe di dje. Nice, tremendo. Sounds good. Ta bai ta tremendo, guys. Un bia mas masha danki. Danki pa Boso tin ricibinos. un bon siman. Pa bosan tambe. Y corda di pasa na Caribe Bakery Supplies pa bo haya Yes. tur loke bo mester pa bo cushina. Pa bo reposteria y pa Navidad, paso Navidad ta yegando y bo ta bay tin hopi hende. Right around the corner. Letterlijk. Yega rumannan, paso Bra Mesa e ta bay hopi lihe. E ta bay lihe. No lag'e coy te ora caba. Correctamente. Guys, danki. Danki.